Esia nye gomekpɔkpɔ tɔxɛ ɖe nam bena makpe pastɔ, míaƒe tatɔ, míaƒe nufiala, pastɔ Dr. WF Kumuyi, ame yi le wɔ dudoƒo mɔ nyakaka na xexea godo. Amegã miawoe zɔ pastɔ akpe na o. Kafukafu na Mawu, míaƒe Mawua lolo ŋutɔ le fiasia. eye Mawu gã sia, Mawu wɔla, Mawu ɖela, Mawu yi ke nana me vovo, Mawu dɔyɔla, Mawu gaɖela, eye le biawo nya ɖeka bena ɖe nèdzi be woada gbe le ŋuti wa le wò dzi me le wò gbɔgbɔ me le wò ŋutilã me le wò agbe me le wò ƒomea me Ɖe nàkpɔ lãmesẽ fie sia? Ɖe nugble tso ɖokuiwò ŋuti. Nye ɖeka be menye be míesu gbɔ. Woate ŋu akpɔ ameha gbogbo aɖe vɔa aƒetoa ele kpɔ wò ɖeka tɔxɛ ɖe fie sia eye ele gblɔ bena ɖe fie sia ye nye tɔwò. Ebe ŋusẽ ƒe fie sie wònye na wò. enye nukunu ƒe fiẽsi, enye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe fiẽsi, enye katutu ƒe fiẽsi. Fofo, míede akpe na wò eye míeyra wò ŋkɔ, míedo ŋkɔ ɖe dzi bobobo. Mawu yi ke nènyea, màte ŋu ado kpo nu o eye màte ŋu atrɔ va megbe dome agblɔ be, Taflatse, medo nugbe na wò tututu ya. vɔa nyemagate ŋu ao, vɔa enu yiwo katã gbene do na wò dukɔa, aƒetɔ ɖo kpe dzi le fiesi ya, ɖo kpe dzi le fiesi ya, ɖo kpe dzi le fiesi ya, ɖeɖe kpɔkpɔ, dɔyɔyɔ, gaɖeɖe, nukunuwo, amlimanuwo, nukunu gododo amlimatɔ, aƒetɔ wɛ. na ame sia ame eye mègaɖe ame ɖeke ɖe vovo o. Míaƒe dukɔwo katã, eye wo katã le radio gbɔ, eye wole míaƒe dukɔwo me, eye wole Togo ƒe dukɔa me, eye wole Afrika, eye wole eh, eh, eh, ame sia ame yiwo katã tsaka ye wole ɖoɖo ya wokplɔe ɖo le xexea ƒe teƒe ɖe sia ɖea medo gbe ɖa be fiasi ya anye amlima ƒe fiasi eye na agbe sia gbe le yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le amen mawu ne yra mi minɔ anyi mele kpɔ dzidzɔ ɖe mia ŋuti ŋutɔ bena nele to dzi nele radio gbɔ le egbe fiesi tɔxɛ ya eya enye fiesi tɔxɛ ɖe enye amlima ƒe asi kame tso aƒetoa gbɔ ye aƒetoa awɔ awɔ nu tɔxɛ ɖe gododo tɔxɛ ɖe ye nawɔ kpakple aƒetɔ yesu kristu ewuwo tutu ƒe nyagblɔ me le me be ɖe ewuwo ewuwo yi ke le radio agbɔa ewuwo ƒe nyagblɔ me le bena ɖe wo ŋutɔ tɔxɛ ɖe ɖe nado go kpakple yesu ɖeka ɖeka nado go kpakple aƒetɔ yesu kristo le fiasi ya le yesu kristo ƒe ŋkɔ me le fiasi ya aƒetɔa to egoea dzia ele nu ƒom na mi tso vovokpɔkpɔ blibo tso babla etɔ me babla ye nye be enu yi bla amegbetɔ da ɖe menye be yeƒe alɔ ɖeɖe ko ye lo na alɔ ya nate ŋu akpɔe ne wobe babla nenye be wobla ame ɖea ame ɖe woate ŋu abla eƒe afɔ ne wobla eƒe afɔa nate ŋu akpɔe faa vɔa eya eya wogblɔ mi la enye yi ko nate ŋu akpɔ gba kple ŋku enye kodzogbetɔ yawo vɔa nenyi bena ɖe le ememe miaƒe gbɔgbɔa woblɛ nenyi be wò luʋɔa woblɛ da ɖe ye nenye be amegbetɔ ememe ƒe amea ame yi ke nye eyi ke le eme wɔna dɔ le ame me eye yi ke wɔe bena amegbetɔ te ŋu zɔna, amegbetɔ te ŋu ɖena zɔ, amegbetɔ te ŋu léna nu eye wòwɔna nu yi ke le ɖoɖoa nu. Nenye be enu ma yi ke le ame me, nyenye ma yi ke le eme o ma, woblaea, nàkpɔe bena ŋutilã ya trɔ zu nu gbalo. Vɔa le fiẽ si ya Kristo va be wòatu ka wò be, babla ƒomevi etɔ̃ me. Maxlẽ Mawu, Kristo ƒe nya maxlẽ na mi, eye ele gblɔ bena dziƒo kple anyigba nu ava yi, gake nye nyawo la nu mele yiyi ge gbeɖe o. Le Yohanes ƒe agbalẽ etanyi kpukpui blatɔ̃ ƒe eve, egblɔ bena Kristo le nu ƒom azɔ ebe eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la la wɔ mi agblɔ ɖeviwoe menɔ menɔ mɔ kpɔm bena ɖe amen wòala ɖi kaka le aƒeme ma see eye ebe eye miadze si nyateƒe la eye nyateƒe la la wɔ mi agblɔ ɖeviwoe mina míakpɔ kpukpui blatɔ̃ vɔ adelia le kpukpui blatɔ̃ vɔ adelia mea egblɔ bena eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖevi mawuvi xexea godoo ƒe ŋusẽ ne vi la wɔ mi ablɔɖevi ne vi la wɔ wò ablɔɖevi la a ekema nànye ablɔɖevi vavã na bena ɖe nye gbɔgbɔme ŋkuwo nedo gogba kple wò ŋkuwo gbɔgbɔmetɔ eye ewo ewo ewo yi ke le radio agba ewo ƒe nyagblɔme le yesu awɔ wò ablɔɖevi le fiase ya metsɔ mawunya mawunya metsɔe va le akpatɔ me kpakple woƒe tanyawo eye gbãtɔa egbatoa yenye yaya e, e, babla etɔ̃awo eye evelia yenye míaƒe xɔse míaƒe xɔse ke míeɖo ɖe dziɖula yi ke tuna kamea dzi mikpɔ ate ŋu anye nu yi ke mele kpɔ gbakple wò dzɔdzɔme ƒe ŋkuwo o vɔa nàkpɔe gbakple wò dzi ƒe ŋkuwo eye nàkpɔe ele wò axadzi eye eye nye kɔkuti ŋe la eye nye ka bablawo tso la eye nye dɔyɔla eye nye gaɖela eye nye ame ke ɖena mi eye le fiasi ya babla sia babla kɔkuti sia kɔkuti le agbo mea aŋe wo eye wòatso kawo le yesu ƒe ŋkɔ me enu gbãtɔ Enugbatua ye nye bablawo eye evelia ye nye míaƒe xɔse eye etɔ̃lia ye nye míaƒe vovokpɔkpɔ. Míaƒe vovokpɔkpɔ, nye vovokpɔkpɔ gblɔ be nye gaɖeɖe nekpɔ katutu le fiasi ya, nekpɔ gaɖeɖe, nakpɔ gaɖeɖe tso nuvɔ̃si me, nakpɔ gaɖeɖe tso dɔléle si me. nàkpɔ dɔlele gaɖeɖe tso Satana ƒe agbadaramedziwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina ne míakpɔ enu gbãtɔ, enu gbãtɔ. Babla etɔ̃ ne be Kristo eɖe mi ɖe, eɖe yeƒe nya, egblɔ yeƒe nya na ame yiwo ame yiwo le gbeɖegbe ŋkeke yi ke womate ŋu aŋlɔ be wo me o. Mina ne míakpɔ enu yi dona tso eme le Yohanes ƒe agbalẽ ta nyi kpukpui blatɔ̃ vɔ etɔ̃lia. Woɖo nu nɛ, woɖo nu nɛ bena Abraham ƒomeawo medzi be miaɖo ŋku edzi Yudatɔ yawo ɖi. wonye wode to wode to le subɔsubɔ ƒe nyawo me eye nu sia nu yi ke va na woa wogbenɛ wotsɔnɛ do na subɔsubɔ ƒe nya me eye esi me ye yesu gblɔ be miadze si nyateƒe la wosusui bena ɖe yewo dze si nyateƒea vɔ ye a enu yi gblɔm enu yi susum wonɔa wodze si nyateƒea abe ale yi ke mose gblɔe na wo ene nu ka ŋuti wode nugble tso wodze si nyateƒea bena david eŋlɔ nu sɔ ku ɖe eŋuti eye wo dometɔ ɖewo wolé salomo ɖe tame Ebe medze si nyateƒe la, ebe o, mexlẽ Yesaya ƒe agbalẽae, mexlẽ Nehemiya ƒe agbalẽae, mexlẽ Biblia zi gbɔ zi gbɔ naɖe ɖee. Ebe miadze si nyateƒe la eye wosusui bena ka yeodze si nyateƒe la. Mikpɔa, esime Kristo nɔ nu ƒom Mawu dɔ Kristo tso dziƒo eye Ne Mose, Mose, ne ɖe wònye Mose gblɔ nyawo katã na wo vɔ la, anye ne Yesu magava o. Ne ɖe wònye Dawid egblɔ nyawo katã na wo vɔ la, megahiã be Kristo ne wòava o. Nenyi be wò subɔsubɔ alo Yudatɔwo ƒe subɔsubɔa egblɔ nuwo katã na wo vɔ ɖe, nu ka tae Kristo agava ɖo? Kristo va. Kristo ye nye nyateƒea yi ke do ŋutilã ye wòva eye wògblɔ bena miadze si nyateƒe la eye wole ɖo ŋuti nɛ bena Abraham viwo ye mienye o subɔlawo ye mienye eye míawo ya ame aɖeke mimenɔ kɔkuti ɖeke te kpɔ o. Mikpɔ le ke sɔleme ƒuƒlu delawo dana la kpa. Mikpɔ le ke sɔleme ƒuƒlu delawo o dena o dana la kpa. O o o o o o o agbenɔnɔ ƒe akpadzia o dana la kpa. Eye nusɔsrɔ̃ ƒe akpadzia enye alakpa. Eye mie le mie nɔ babla me le Egypte ame sia ame nyae. A ah, mie nye kluvi na e e e Aramtɔwoe. Eye mie nye kluvi na wo ŋutɔ ɖokuiwo ƒe nu vɔ̃ wo ŋutɔ woƒe vodada eye ame sia ame nye ebe enu nyui yi ke menya la nyemete wɔnɛ o eye nu nyui yi ke evɔ̃ yi ke nyemedi o la eye meva wɔna eye wonye wonɔ kluvi nyenye me vɔ la wole gblɔ bena míawo la mi menye kluvi na ame aɖeke kpɔ o le fiasi ya megada alakpa subɔsubɔ alo subɔsubɔ ƒe alakpa aɖeke o Ne Aƒetɔa gblɔe ɖe, gblɔ be, ɛɛ, nyateƒee, ɛɛ, Aƒetɔ, nyateƒee, medze si, nyateƒea sɔ asinye azɔ, Kristo sɔ asinye, eye Kristo atu kam, Kristo atu kao fiasia. Gblɔ be, amen, gbagbe ɖe ma se. Eye egblɔ bena, ebe woɖo nu nɛ bena abraham ƒome mienye eye mienye ame aɖeke ame aɖeke ƒe kluvi kpɔ o aleke wɔ negblɔ bena miazu ablɔɖeviwo mahã ele be nàlé ŋku ɖe enya ŋuti ebe ame sia ame ame sia ame le afi sia afi yi ke yi ke edzi be yea yea yaɖɔ Mawu ɖo alo ele do adika Mawu ele gblɔ bena Mawu netrɔ ɖɔ nya ɖo alo Mawu netrɔ gblɔ nya ɖo ɖe le Kristo ƒe nya le kpɔ vodada le me awo menyi be emɔ ma dzi nato axɔ na ɖe o elabena wole dze agbagba bena ame yi ke nye mavɔmavɔa yewoaɖɔe ɖo alo yewokpɔ vodada le eŋuti. Nenye be ame aɖe la gblɔ be, A, Aƒetɔ, nyateƒee nègblɔ, Enye nye vodala, wò ya ɖe lae nènye, nye ya nu vɔ̃ lae menye, wò ya nènye dɔyɔla, ne ya, nye ya menye dɔnɔ, ewòe nye gaɖela, eye enyee le babla me. Eye nenye be nèda asi ɖe edzi, eye nègblɔ be, Aƒetɔ, tɔwò dzɔ, enyee nye vodala, ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asiwò, gaɖeɖe ava ɖo na wò. eye wò dɔyɔyɔ nukutɔ ava na wò le yesu ƒe ŋkɔ me azɔ wobia nya ɖe si wobe leke wɔ ye negblɔ be miazu ablɔ ɖeviwo ma ha kpukpui blatɔ vɔ ne blatɔ vɔ ne lia egblɔ be yesu ɖo nu na wo bena biabia aɖeke meli ye Yesu makpɔ ɖoŋtsi na o lo. Míaƒe agbeme ƒe nyabiase ɖekpekpe le míaƒe ƒomɔ me, nyabiase ɖekpekpe le míaƒe agbe me, nyabiase ɖekpekpe le míaƒe kplibɔkplibɔ ƒe kplibɔkplibɔ yi ke le edzio me, yi ke le wo susu me, le wo gbɔgbɔ me, nyabiase ɖekpekpe yi ke le asio le fiasi ya Yesu aɖo katã ŋuti na wò. Mikpɔe ɖa ebe vavavava mele egblɔm na mi. mele egblɔm na mi bena ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la, nu vɔ̃ ƒe kluvi wònye. Ame ka ƒe nya gblɔm wole o? Egblɔ bena ebe ame sia ame, ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la, nu vɔ̃ ƒe kluvi wònye. Meka wɔ nu vɔ̃. Enu sia nu yi ke nèwɔ ye menye nu nyɔ koa, nu vɔ̃ ye. Nu vɔ̃ ye nye mademadee yi ke le míaƒe nuƒoƒowo me, le míaƒe nuwɔnawo me, le míaƒe agbenɔnɔ me, le míaƒe zɔzɔmewo me, le míaƒe kadodo kple amewo me. Eye alea meke nye nuvɔ̃wɔla o. Nuvɔ̃wɔla ye nye ame yi ke mede blibo o. Eye mele kpɔ ame sia ame. nu vɔ̃ tso kaka amegbetɔ ɖe kpekpe kaka yi ke wodzi mí ɖe mía le míaƒe nukpɔkpɔ me le míaƒe nusese me le míaƒe seselelãmewo me le míaƒe zɔzɔ me le nu sia nu yi ke míewɔna la míenɔ agbe yi ke mede blibo o agbe yi mede blibo o ema yenye alakpa dada yi ke míedana eye ele gblɔ bena medze si menye bena made made ɖe le agbenye me yenye nu vɔ̃ ebe ame sia ame yi ke wɔ nu vɔ̃ la enye nu vɔ̃ ƒe kluvi eye le kpukpui blatɔ vɔ atɔlia me egblɔ bena ke kluvi menɔa aƒe me ɖaa o egɔme nye bena nenyi be meva kristo gbɔ o la eye meɖe mɔ na Kristo bena wòaɖe e, e, e, ekpekuku ma ɖa le agbo me wa. Amegbetɔ ɖe kpekpea ame ememetɔ ɖe ele me eye ame ememetɔ ma ye nye emɔ yi ke tutuna mi. Nenye be bateria ekpea ele agbea, ele awɔe bena enua emɔ la wɔ dɔ nyuie ɖe vɔa Zi geɖea míaƒe bateria eku, míaƒe ame ememetɔa eku, eye ememe ƒe e, e, e, engine motɔ yi ke le mía me wɔna dɔa eku. Eye esi bateria ku ta la, nu ka nate ŋu awɔ? Nu ka míate ŋu awɔ? Nu kae míate ŋu awɔ? Ele be míasɔ bateri ma yi ke nye míaƒe ame ememetɔ ma míatsɔe va Kristo gbɔ, eye fiẽ si ya Kristo atrɔ atrɔ de agbe bateri wa me. eye le fiasi ya agbe agaɖo mewò ke eye agbe wòa ŋusẽ aɖo eme ŋusẽ yeye aɖo eme na wò le yesu ƒe ŋkɔ me
eka yi ke wotsɔ bla mía ye nye míaƒe nuvɔ eye satana satana ele xexea me eye gbegbɔgblɔ ɖeke meli o ye Woabe Satana mekpɔ mɔ alo Satana womayɔ yeƒe ŋkɔ le gbegbɔgblɔ ma me o eye ne le kpɔe nɛ loo alo mekpɔe nɛ oa, ya la afi yi ke wòlea afi yi ke mate ŋu akpɔe lo eye ate ŋu agblẽ na ɖe ate ŋu agblẽ agbenɔnɔ wa ate ŋu agblẽ nukɔ o. ate ŋu agblẽ nu sia nu nu vɔ̃ nu vɔ̃ ƒe ka bla mí nu míele satana ƒe babla me satana ƒe amebabla dɔléle esi kame da ɖe mikpɔ ame aɖe li ŋkeke geɖewo nye si eƒe geɖewo nye si wokpɔ dɔléle le yeƒe kɔƒea me dɔléle le yeƒe nutoa me eye etso nya me ebe medzi be matso eye mava nɔ agbe le teƒe aɖe yi ke dɔlele meli o fi yi ke fukpekpe meli o afi yi ke ayaɖuɖu aɖeke meli o eye wòtso eye eyi ɖe teƒe ma eye o oh, ebe o oh, dɔnɔ le afi ya ebe ame ma eh, ame gbɔdzɔgbɔdzɔ wole teƒe ya o oh, amewo le afi ma wole kpe fu le vevesese konyifafa me eye ame tsitsia bia se be o oh, fi ka ye netso o afi yi netso aɖe vevesese mele afi ma wa dɔlele mele afi ma wa ebe ɛ eh, elie ebe Afii nètso eye nèva ɖo teƒe ya, amewo le kpe fu eye wole se veve. A, ele fia tsã lo. Ebe a, ne nenema ya metrɔ dzo. Eye egayi ɖe afi bubu, wogagblɔ nya ma pɛpɛpɛ nɛ. Eye le nuwua, edo dzesi bena nu kɔ. Teƒe aɖeke mele xexea me o. Bena ɖe, leke ke anye tutuɖo yi ke ameawo xɔ alo leke ke anye woƒe nunya ɖe, dɔléle li. vevesese li, konyifafa li, eye Yesu Kristo ɖeka pɛ ye koe va yenye Galilea ƒe nutsua, ame yi ke le dza, eye ele wɔ nu nyuie, eye ele da gbe le ame yiwo katã dzi Abosam ɖu. Ne Yesu va ɖo gbɔwò eye woƒo ʋɔtrua, ɣeyiɣi ma me ye nu vɔ̃ wòaɖe dzo, eye Satana anye ɖa le agbewo me, eye ele xexea me ya lo vɔ la maganɔ agbo mo eye dɔlélea yesu ayɔ dɔ le yesu ƒe ŋkɔ me wò bablawo katã eka yiwo katã bla wòa le fiasi ya yesu atso kawo anye kɔkutiawo eye wòagblẽ abosam ƒe dɔwɔna ɖe kpekpe le agbo me meva ɖo ɖoƒe evelia, ɖoƒe evelia. Mikpɔa, ekaa ne be woatsoea, ne be aƒetɔa aɖe, aɖe enu mawo katã yiwo te mi ɖe anyi, enu mawo yiwo katã le gblẽ míaƒe agbe, enu yiwo katã wɔe be míaƒe agbea enye agbe masi kɔkɔ mele ŋuti o. Ne be Yesu Kristo awɔ nu ma, nu kae wòhiã o? Ehiã xɔse, xɔse, xɔse yi ke míeɖo ɖe míaƒe katula dziɖula dzi, naɖo xɔse, naxɔe se, naxɔ Yesu Kristo dzi se, naxɔ edzi se, eye nanye bena ɖe nukɔ bubu aɖeke meli ke wona le dziƒoa te, le dukɔ aɖeke me, le edu aɖe me, nukɔ bubu aɖeke meli le amegbetɔ dome yi wona bena míato edzi míakpɔ ɖeɖe o, negbe Yesu ƒe ŋkɔ la ko, eye nagblɔ bena. mesɔ agbe nye de asiwo me. Yesu nye tsa ƒe agbenɔnɔ fɔbubu tsatɔ la metsɔ katã vɛ na wò. Nye egbe ƒe agbe, agbe, agbe manɔ ame me alo mɔkpɔkpɔ manɔ ame me ƒe egbetɔa metsɔe na wò eye metsɔ nye tsɔ me, etsɔ me nya metsɔe na wò, metsɔe de asiwo me. Zã ƒe agbenɔnɔ wa egbegbe ƒe agbenɔnɔ kpakple etsɔtɔe ke gbɔna. Nàtsɔe asɔ de asi me na Yesu. Nàtsɔ agbe wò de Yesu si me. Ne le wɔ esia, vovokpɔkpɔ blibo asu asiwò. Mebe ɖe vovokpɔkpɔ blibo asu asiwò. Anye tɔwò. Anye vovokpɔkpɔ yi ke le blibo. Vovokpɔkpɔ yi dim nèle tututua age ɖe agbewò me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ, azɔ. le kpɔ nuɖuɖu nyuie ɖe le le kpɔm ne le le kpɔm ma mana be ɖe wòage ɖe bodo me na wò woɖa nuɖuɖua enyo wotɔm nate ma ƒo nuƒoso tsi e, eyi ke me le se yeƒe ʋeʋea ɖe ele ʋe lilili vɔ la ʋeʋea mena ne ɖi ƒo ɖa ha ne kpɔ mekpɔ ɖi ƒo na wò mekpɔ a nuɖuɖua enyo Nèle kpɔe kple ŋku ɖe, mekpɔ ge ɖe ƒo dome na wò. Vɔa nu kae la na bena adɔwɔamewoa akpɔ ɖoŋti o? Nu kae hena ɖoŋti vana dɔwɔame o? Ye nye be ɖe nàkpɔ bena ɖe enua enyo na ye, eye nàdo asi ɖa eye nàtsɔe esi nànɔ tsɔ anɔ ɖu, eye lànɔ ɖum, eye nàxɔe ada asi ɖe edzi ɖe ɣeyiɣi ma mee kuxiwoa akpɔ ɖoŋti. ne le se woƒo nu ƒo tso nyateƒea ŋuti, ne se woƒo nu ƒo tso Yesu Kristo ŋuti, eye enu yi ne sea edzɔ dzi na wò, enu yi ne sea evivi na wò, eye ne le gblɔ na ame bubuwo, enu yi ne sea ne le gblɔ na wò, enyo, enyo, vɔa ema mekpɔ he ɖoŋuti vɛ na wò, gake la, wò xɔse, wò dzi xɔse, xɔse, yi ke nèɖo le Yesua dzi eye nènyae be Yesu ye nye ɖoŋuti na nye kuxia eye nègblɔ be Yesu anye ɖela nye, Yesu anye aƒetɔ nye, ema me ye yeƒe nya aŋe kɔkutsa ɖa le agbo me. Ah, gblɔ amen gbagbe ɖe nam. Xɔse yi ke míeɖo le míaƒe katsu la dziɖula dzi. Mina míakpɔ Yohanes tanyi kpukpui blatɔn ebe eƒo nu. Ke esi wogblɔ esiawo la, ame geɖewo xɔ edzi se. Ɖeka, ɖeka, ɖeka, ɖeka, wole gblɔ be, o oh, mexɔe se. O, oh, le radio agba wole gblɔ be mexɔe se. Le kɔadzia wole gblɔ be mexɔe se. Ebe, o, oh, nye ŋutɔ me dze agbagba ʋuu kaka va do ɖe gbe, gake nyemete ŋu kpɔ ɖoŋuti na kuxinyɔ. Vɔa azɔ la menye. be Yesu ye ŋena kɔkutsia, menyae be Yesu ye tsona kawo, menyae be Yesu ye nye ɖela, menyae be Yesu ye nye aƒetɔ, enye ya loo, mexɔe see. Esi wogblɔ esiawo la, esi wogblɔ esiawo la, mele, mele kpɔ ame yi ke le yeƒe axadzi o lo, mele kpɔ ame yi ke nye tsɔtsitɔ, tsɔtsitɔ ya le axanye dzi aɖe, ɖe makɔ asi dzi be mexɔe se fifia, awo, enye nyametsotso ame ŋutɔ ame ɖokuitɔ. ɖeka eve etɔ̃ ene ewo blatɔ̃ alɔfa alɔfa alɔfa ve alɔfa tɔ̃ akpe ɖeka eye esi wogblɔ nya siawo vɔ la ame geɖewo xɔ edzi si eye wogblɔ le kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖekelia me tete yesu gblɔ na yudatɔ siwo xɔ edzi se la bena ne mienɔ ne mienɔ yesu me ne yesu mexɔe se fifie yesu mexɔe se vɔe nu ka ta ɖele gblɔ be ne mienɔ eme o mikpɔ na na na kpɔ ame aɖe yi ke agatrɔ anɔ yi ɖe edu yi ke me wòtsoa agatrɔ agatrɔ yi ɖe nu gbegblẽ ma me ƒome tɔxɛ ɖe wo via ɖe wodzi ɖevia enye tokunɔ eye meƒona nu po eye Mawu ƒe ame gã aɖe ele wɔ dudoƒomɔ nyakaka le woƒe dua me eye esime ŋutsua Mawu nyakaka la do gbe ɖa le Mawu nya ƒe nuwuwu gbe ma gbea etokukua dzo eye maƒo nua tsã edzo eye ɖevia ɖekakpuivia ate ŋu ase nu eye nu sia nu le blibo le yeƒe agbe me eye ŋutsu ma kpakple esrɔ̃a ɖe wokpɔ dzidzɔ ale gbegbe eye esi wotrɔ yi ɖe aƒemea eye woge ɖe aƒeme la woyɔ woƒe aƒelikawo va ƒoƒu eye woɖua zã wo wokpɔ dzidzɔ eye wosɔ woƒe legba woɖe legba to ye wole sɔ bubu sɔ le na legba ma bena wo ŋutɔ le gblɔ be legba ye wɔ nukunu gã ma na wo esi woɖu azãma kaka ɖu azãma vɔa ɖevia to kuku gba kple maƒonu agbatrɔ va edzi nu ka ŋuti o elabena wosɔ bubui koɖo la sɔ na mawuwo gã wosɔe sɔ va le na atsi ƒe legba atsi ƒe mawu eye womeyi edzi o womeyi edzi o vɔ akpe na mawu elabena wòe anese egɔme elabena nu kɔ wolɔ legba mawo katã wolɔ legba mawo eye esi woɖu azã vɔkua ye kpɔa wotrɔ yi ɖe dutoƒo mawu nyakaka ye wova yi lɔ ati ƒe mawu mawo wolɔ wolɔ wo sɔ va na mawu nyakaka la ye mawu nyakaka la tɔ dzo legba mawo eye so ezã ma mea O, wogatrɔ do gbe ɖa la me be eyi ke ɖevia etrɔ dɔlélea trɔ gbɔ ɖe vɔ ɖi. Wogba va eye wova yi lɔ legbawo sɔ va yewo tɔ dzo wo eye ɖevia yeƒe to gbatrɔ ʋu eye yeƒe aɖea xɔ katutu. O, wole ƒoasikpe le aƒea mea? Ƒoasikpe la. ƒo asikpe na Mawu. Míaƒe Mawua enye amlima Mawu. Eya ŋuti Yesu Kristo gblɔ bena ɖi ebe yeaɖe mí tso babla etɔ babla etɔ me. Mikpa ebe ne mienɔ nye nya me la ekema nye nusrɔ̃lawo mianye vavã esi neva Aƒetɔ la gbɔ la nanɔ Yesua me. Mebe ɖe nanɔ Yesua me. eye nukunuwo nukunuwo ŋusẽ ƒe nukunu wola yi edzi ye woanɔ dzi ɖe edzi le agbo me le yesu ƒe ŋkɔ me fiasi ya atsɔe ke o aɖe o aɖe ga o eye babla sia babla le agbo mea tso wo eye wòatɔ dzo wo. Meva ɖo ɖoƒe tɔ̃lia ɖoƒe tɔ̃lia míekpɔ bablawo eye velia míeva kpɔ xɔse eye azɔ la míaƒe vovokpɔkpɔ nye vovokpɔkpɔ nye ablɔɖevinyenye a míaƒe vovo míaƒe vovo kpakple viɖe zigbɔ viɖe tɔ̃ aƒetɔa a ana wò vovo navo tso nu vɔ̃ si me, navo tso dɔléle si me, eye navo tso Satana ƒe fuwɔamewo me. Mina míakpɔe le Yohanes tanyi kpukpui blatɔ̃ vɔ adelia me. Eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la, ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwo la, ekema mianye ablɔɖeviwo vavã. Enui gblɔm wolea? Ebe meɖee to nye ŋutɔ ɖokuinye dzi, meɖe na nye ŋutɔ ɖokuinye, eye meɖe, meɖe na ɖokuinye. Mi, medzi be ɖaɖe, miakpɔ Yesu Kristo ƒe nyatsiyawo, ebe ɖe to nye ŋutɔ ɖokuinye dzi, na nye ŋutɔ ɖokuinye. eye magblɔe na ɖokuinye eye ebe ne vi la wɔ mi ablɔ ɖeviwo la ne vi la wɔ ma ablɔ ɖevi la ma nye ablɔ ɖevi vavã gblɔe na ɖokui o eya ta ne vi la wɔm ablɔ ɖevi la ekema ma nye ablɔ ɖevi vavã gbagblɔe ke, gbagblɔe na ɖokuiwò ke. Eya ta ne vi la wɔm ablɔɖevi la, ekema manye ablɔɖevi vavã. Minya ya ɖo yi ne míeƒona nu na mía ŋutɔ mía ɖokuiwo ye mabe o. Oh, wole ƒo na ɖoko ye le be o oh, le le va nɔ anyi eye ememea ne le nu nya gblɔm na ɖokuiwò medzi be makpɔ dzidzɔ enyɔe enyɔe enyɔe o oh, ame tɔxɛ ɖe menye ame yayra menye gblẽ na ɖokuiwò vɔa ɖe ne le gblɔ be o oh, nu ka ta nu ya le dzɔ ɖo dzinye ɖo o meƒo ɖi meƒo ɖi. ye ame sia ame gbem me ɖeke melɔ̃na nya nye gbɔ o ne le le nya ma gblɔm na ɖokuiwòa nanye ame wɔ nubla nublanuitɔ vɔa nenye be nègblɔ nya ya na ɖokuiwò aƒetɔa ƒe nya ya ebe ɖe to ebe nu vɔ̃ sɔ esi me ye eya ta ne vi la wɔ mi ablɔɖevi la gblɔ na ɖokui o gblɔ be eya ta ne vi la wɔm ablɔɖevi la manye ablɔɖevi vavã gblɔ na ɖokui o la eya ta ne vi la wɔm ablɔɖevi la manye ablɔɖevi vavã fiasia aƒetɔa aɖo kpe dzi le agbo me minya menana mi ɖaseɖiɖi tso enu yiwo mawu le wɔ eye gba kple enu yiwo Mawu dza va wɔ, enu yiwo Mawu le wɔ. Ŋutsu aɖe tso Abuja, ekpɔ dɔyɔyɔ tso tension ƒe dɔlélea si me, esi me ye exɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se vɔ. Aƒetɔa yɔ dɔ nɛ. Mikpɔa, nèse ɖaseɖiɖi le teƒe ya le fiasi ya. Mina ne ŋutsu ya tso Abuja ɖi, ye ŋutɔ negblɔe na mí. esime Yesu va eye wòtu kae, nenema tututu Yesu atu ka wò tsã.
Yeƒe ŋkɔ ye nye Francis Wogodo.
Yetso Abuja,
dzodoƒomɔ nyakaka yi ke wole wɔ. ye mee yetsã yekpɔ gome le ye pastor ekpɔe ebe ebia se bena ɖeɖe yexɔ se be mawu ate ma wɔ naɖe na ya yebe ɛ ye wòbia ye bena ye neva ŋkeke gbãtɔ yeva esime pastor kumui etɔ mawu nyagbɔgblɔ eye
ele gblɔ be enu yiwo katã gblẽ míaƒe lãmea be enuwo la do go wola dzo eye tso yeƒe ta dzi kaka sɔ yi ɖe afɔ gɔmea.
Yekpli bɔ. Be tso gbe ma gbe yi ke mɔba mea do gbe ɖa le ye ta. Yexɔe se. Yexɔe se.
Yexɔ Mawu ƒe Mawu dzi se. Eye dzidoƒomɔnyakaka ma eye ta yewɔe ɖo. eye tso gbe ma gbe kaka va na egbea, yekpɔ katutu, eye ye ŋutɔ yetsi te, yele zɔ azɔli. Mawu ewɔe na ye, elabena Mawu ewɔ moyanu ɖe na ye. Mekpɔ katutu woaɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ, azɔ, azɔ, azɔ, azɔ, ɖetugbuivi ɖe ele yeƒe ŋkɔ nye Beka. Miɖasi be kantɔ ne wòagblɔe enu yi ke Mawu ƒe ŋusẽ ewɔ le yeƒe agbe me eye nu matutu yi ke Mawu wɔ le yeƒe agbe mea, fiasi ya Mawu agawɔ nukunu gãgãgãwo le agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Rebeka gblɔ na mí Enue Aƒetɔa wɔ agblɔe na mi.
Yeƒe ŋkɔe nye Rebeka Pam. Yeda akpe na Mawu le nu yi ke Mawu wɔ le yeƒe agbe me le eƒe yi ke va yia ƒe dzinu wu ɖekɛlia me le dzodoƒo mɔ nyakaka me bena Mawu eɖee eɖee tso le gbe ma gbe yi ke le nye
Ebe yedo dzesi be ame ɖe kplɔe ɖo.
Eye seselelãme ma ele yeƒe dzi me ekpe.
Ebe yeƒe vi. ɖetugbivi Rebeka edzo le aƒe me, eɖo gbe eye ele tsa yewo megale kpɔe o. Vɔa yewo yi Mawu gbɔ, yewo xɔe se be Mawu awɔe eye abosama alakpatɔ ye eye ele ɖo ŋku ɖaseɖiɖi ɖe dzi na ye le nɔvinyɔnu ɖe ɖi ɖasea le ƒe ma me tututu. ye ɖom ebe ɖaseɖiɖia le gblɔ be wo wolé nɔvinyɔnua sɔ yi ɖe teƒe didi ɖe ebe ɖaseɖiɖi ma ye sea ye yexɔe se le yeƒe dzime bena yebe ɖetugbivia meku o naɖeke medzɔ ɖe edzi o be mawu aɖe gbe mɔ ne wòagbɔ agbe
ye ebe yedze agbagba si le yi vɔa wogblɔ nae be yemate ŋu ato o.
Eza ɖeka mea, naɖe va dzɔ ɖe ye dzi. Wobe fi ka ye nètso? Le be yeso Jos ŋkɔ ɖe yebe yebe ŋkɔ nye Rebeka. Ebe nu ka wɔm nèle teƒe ya? Be teƒe ya amefilawo ye fi ye wole gblɔ be teƒe ya menyo o. teƒe ya menyo kura o a ame dzesi ɖe le asiwò ne míayɔa ye yesɔ ye dada ƒe phone number ŋɔŋlɔ kaƒomɔ dzesi sɔna eye wosɔe sɔ do eʋu me sɔ va eʋu edugã me eye wogblɔ na ye be ye ne dzo esi ye yebia driver se be o oh, fi ka ye míele o ye
Driver be na ɖe Oyo Oyo state ma yewodzo yewodzo le yewova teƒe ya ebe yeda akpe na Mawu elabena Mawu ɖe ye le ame mɔ yi ke lé ye wofi ye yina be woava wuia Mawu ɖe ye le woƒe alɔ me ye Mawu xɔ ye gbɔ va.
Ekplɔ wo gbɔ va. Menyi be ekplɔ wo gbɔ va aƒe ɖeɖe ko yevua, ekplɔ wo gbɔ va dzidzɔkpɔkpɔ me. Ekplɔ wo gbɔ va dzidzɔ aseyetsotso me, dziɖuɖu me. Ekplɔ wo gbɔ va dɔyɔyɔ me. Ekplɔ wo gbɔ va ɖeɖekpɔkpɔ me. Ekplɔ wo gbɔ va katutu blibo vovo blibo ɖe ne sɔgbe le afi ma. Mele ame ɖe dzim la. Fika nelo, fika nelo. Mele dzi nyɔnu ma la ne sɔgbea.
wò nukunu ƒe gaƒoƒoa te ɖeɖekpɔkpɔ ƒe yiya ɖo
eye ne le xɔ aƒetɔ yesu dzi si eye ne ɖo dzi ɖe aƒetɔ yesu ŋutia eye ne gblɔ be aƒetɔ yesu ewo koe nye ɖela nye ewo koe nye aƒetɔ nye ne le gblɔ nea gblɔ ne be yesu fiasia na ŋe nu vɔ ƒe kɔkuti ɖa le agbenye me eye Satana ƒe nusia aɖe ɖa le agbeo dzi eye dɔléle ƒomevi ɖe kpekpea dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe nu ɖe kpekpe yi ke nye gbɔdzɔgbɔdzɔ le lãwo mea aɖe ɖa le agbeo me míabɔbɔ ta eye míamia ŋku Aƒetɔ la eva be wòatu ka wò, gbã atu ka wò tso nu vɔ̃wo si me, atsɔe ke wò, eye wòaŋlɔ nukɔwo ɖe agbegbalẽ me le dziƒo. Ame sia ame si ayɔ Aƒetɔa ƒe ŋkɔ la, a woaxɔ nɛ. Míabɔbɔ ta eye míamia nuku. Nèle di ɖeɖekpɔkpɔ ya? Nèle di tsɔtsɔke ya? Nèle edzi katutu vovo kpɔkpɔ, enui wò ŋutɔ màte ŋu awɔ le ɖokuiwò si o. Wò ŋutɔ ɖe màte ŋu aɖu agbenɔnɔ vɔ̃ɖi ma yi ke le emea o, màte ŋu aɖu edzi o. Vɔa Yesu Kristo va ɖo azɔ. Eye Yesu gblɔ be, Metsɔe ke wò. Ebe, Metu ka wò. Yesu be, Meyɔ dɔ wò. Yesu be, Meɖe wò. Nàkɔ asiwò yi dzi le teƒe yi nèle, eye nàgblɔ be, Aƒetɔ, mele edzi wò xɔxɔ. Aƒetɔ, mele dzi be nàtsɔ nu vɔ̃ nyɔ kem, eye nenyi be ele dzaa ɖe ko nenema ɖe, nu ka ta mawɔe hã wɔe la? Nu ka ta maxɔe se o? Nenyi be aƒetɔa gba kple yeƒe nublanuikpɔla, yeƒe nublanuikpɔkpɔ, esi wònye ɖela ta, ele kpɔ nublanui na o, eye wòle gblɔ bena ɖe, o, kɔ asi dzi la, kɔ asi dzi ne nàsɔ de dzesi ɖokuiwò bena ɖe yele dzi yeƒe tsɔtsɔke, yele dzi yeƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Kɔ asiwò yi dzi le afi yi nèle, teƒe sia teƒe yi nèle, eye nèle mawunya sem, nèle sem le radio dzia, nèle sem le e, e, e, fon dzia, alo nèle duta, nèle teƒe vovovo, eye nèle mawunya sema, eye kɔ asi yi dzi, kɔ asi yi dzi, wò ɖeɖekpɔkpɔa fifififififi be nyae. eye ne le kɔ asi yi dzia, tsi tre, tsi tre le afi ke nèle, tsi tre, tsi tre, tsi tre na Yesu. Ye nukpe ƒe nya ɖeke mele eme o. Ye mava kpɔ ŋuti, ava kpɔ anye kɔ godo, ava kpɔ be meka le kpɔm o. Ao. A, a, abe, abe nye ɖeka koe nye nu vɔ̃ la le ame gbogbo yawo dome. Ɛɛ, nyateƒee. ewòe nye nuvɔ̃la, eye nàgblɔ be, Aƒetɔ, medze si, enyee nye nuvɔ̃la, mele edzi wò tsɔtsɔke. Nye ŋutɔ nyemate ŋu asɔ nuvɔ̃ ke ɖokuinye o, nyemate ŋu ana vovo kpɔkpɔ ɖokuinye o, Yesu wò ɖeka pɛ koe ate ŋu awɔe nam. Mehiã ɖeɖekpɔkpɔ eye nye ŋutɔ nyemate ŋu aɖe ɖokuinye o. Yesu, mexɔe se eye meda asi ɖe edzi bena wòe nye Ɖelanye. Tsi tre le teƒe yi ke nèle. Mawu neyra wò, Mawu neyra wò, Mawu neyra wò. Afi, a, ne, nèkpɔtɔ le teƒe ma, nèle, nèle tame bum gbɔ kafia, nèle ŋugble dem gbɔ kafia, edzi be yeaɖe wò ye la, edzi be yeatsɔ nu vɔ̃wo ke wò ye la, kɔ asiwò yi dzi eye nàtsi tre le teƒe yi ke nèle, eye na be dziƒo nanyɔe bena ɖe nèle ɖeɖekpɔkpɔ dim. Eye esi nètsi trea, gblɔe le wò gba kple aƒetɔa dome ɖe gblɔe nɛ gblɔe nɛ gblɔe nɛ be aƒetɔ nu vɔ̃ lae menye mele nu vɔ̃ ƒe babla te meva gbɔ be ɖe natu kam yesu mexɔe eye meda asi ɖe edzi be ɖe mexɔ diose yesu mexɔ diose tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem dakpe nɛ dakpe nɛ dakpe nɛ eye nagblɔ nɛ be ɖe Esi nèɖem fifie, nyemagatrɔ yi ɖe xeɖeɖenya gbɔ o. Nyemagatrɔ yi ɖe nu yi megbe, nu yi gbɔ megbe nu le, nyemagatrɔ yi egbɔ ko. Mado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ me, míexɔ wò nugbedodo la dzi se bena ame sia ame si ayɔ Aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. Esiawoe nye ame yiwo kɔ woƒe asi yi dzi ye wole gblɔm be, Kristo, míele dzi be nànye míaƒe aƒetɔ nànye míaƒe ɖela eye medze si menye bena magbe ame aɖeke o aƒetɔ le wò nublanuikpɔkpɔ me le wò lɔlɔ me kpakple wò amenuveve me la ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe nàka asi woƒe agbewo ŋuti eye nàtrɔ woƒe agbewo eye nàna vovokpɔkpɔwo be woƒe fɔbubu woƒe fɔbubu naɖe ɖa le woƒe dzi me ɖo kpe dzidzɔ la dzi dzidzɔ la gbakple ŋutifafa gbakple ŋusẽ hena agbe yeye le ɖeɖekpɔkpɔ me tsɔe na wo dometɔ ɖe sia ɖe fifi la akpe na o fofo le ɖoŋti la ta le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa lee Amen. Amen. Nèkpɔ ɖeɖe. Esi nèxɔ se, esi nèɖo dzi ɖe aƒetɔ ŋuti, nèxɔ aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo dzi se ta, nèkpɔ vovo. Katutu suasi o, wotsɔ nu vɔ̃wo ke o. Wotsɔe ke o, eye nèkpɔ ɖeɖe, eye nèzu Mawu vi azɔ. eye nège ɖe Mawu ƒe ƒomea me. Esi nège ɖe ƒomea me, Mawu ƒe ƒomea me ta.
Pasɔ
egbagbɔna eye wòado gbe ɖa le mía ta eye míaxɔ míaƒe nukunuwo. Esia enye gomekpɔkpɔ tɔxɛ ɖe bena nàkpɔ ɖeɖe. eye nàge ɖe Mawu ƒe ƒomea me. Eya enye dzidzɔ na ame yiwo le fiaɖuƒea me vɔ, eye wònye dzidzɔ na wò yi ke ge ɖe me fifi yeye. Nàsɔ alɔme ka ƒomevi wa, eye nàyɔ blasieke vɔ tɔ̃ na ɖeke o kple ne bla tɔ̃ vɔ nyi bla tɔ̃ vɔ nyi eye nàna ŋkɔ o kple fon nɔmba o.
kaƒomɔ dzesiwoa nanɛ
eye kɔ yi me nèlia natsɔe kpe ɖe eŋuti be
woakpe ɖe eŋuti o
owó yi kɔ asi yi dzi eye nèɖe ɖokuiwò fia dziƒo bena eye le di kristo ƒe xɔxɔ kristo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ eye wodo gbe ɖa kple wa
sɔ alɔme kaƒomevi wa eye nayɔ na yɔ eye na na ŋkɔ kple ekɔ yi me ne le kple fon nɔmba wa be woakpe ɖe ŋuti o na yɔ blase ke vɔ tɔn
na ɖe ke o kple ne bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi. ele vevie le tsɔ agbo na yesua. Enu nyuitɔe wònye ne wɔ tsatsa nyuitɔe ma ne wɔ nɔvi.
Sɔ alɔme kaƒomevi wa eye nayɔ alo naŋlɔ message naŋlɔ message ɖo ɖa 93 04 38 38 bla sheke vɔtɔ naɖeke o kple ne bla tɔvɔ nyi bla tɔvɔ nyi le fiasi ya wo nukunu avana o eye kplibɔkplibɔtɔ azɔ azɔli. eye dzidzɔ dzidzɔ age ɖe agbewo me le fiasia elabena aƒetɔa ele asi kage ŋuti o eye wòatso kawo ɖa le agbewo me eye wòaŋe kɔkutso katã ɖa le agbewo dzi yesu ɖeka ƒe yewɔe nɛ eye tɔ nuƒoƒo na aƒetɔa nayi ɖe gbedodoɖa me eye nagblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ fiesi ya tɔnye dɔyɔyɔ makpɔ dɔyɔyɔ makpɔ dɔyɔyɔ kɔkutsiwo katã aŋe ɖa le agbenye me yi ge ɖe gbedodoɖa me eye nanɔ mɔkpɔkpɔ me aƒetɔa le asi ka ge ŋuti o aƒetɔa le dɔyɔ ge o
ele be naxɔ nu ɖe naxɔ na ɖe tso Aƒetɔa gbɔ, naɖe yi ke woate ŋu aƒu asii, naɖe yi ke woate ŋu akpɔ. Ele be Aƒetɔa nawɔe le agbo me. Ne nètsɔ agbo na Aƒetɔa fiasi ya mègaŋlɔe be o. Tsɔ alɔmekaƒomevi wa eye nàyɔ, nàyɔ eye nàna ŋkɔ wò kple kɔ yi me nèle.
Fon nɔmba wa. kaƒomɔ dzesi wa nane eye woakpe ɖe ŋutiwo. Nɔvi yi ɖe gbedodoɖa me, ge ɖe gbedodoɖa me.
Katsotso tso babla ƒomevi tɔn.
Yi ɖe gbedodoɖa me eye nado gbe ɖa.
Ekawo netso. kɔkutio neŋe
kɔkutio neŋe nu vɔ̃ ƒe kɔkuti nu vɔ̃ ƒe ka yiwo bla mi nu vɔ̃ ƒe ka yiwo bla o do gbe ɖa be kawo netso o yesu ye koe tsona kawo yesu ye ŋe na kɔkutiawo yi ɖe gbedodoɖa me be kɔkuti ɖe kpekpe neŋe Ewe sɔ agbo na Yesu le fiɔ si ya. Yɔyɔa ele vevie. Yɔyɔa le vevie. Blasie ke vɔ tɔn. Na ɖe ke o kple ne. Bla tɔn vɔ nyi. Bla tɔn vɔ nyi. Na yɔ eye alo na tem aŋlɔ message. Na tem aŋlɔ message. Aɖo ɖe 93 04

blatɔ̃ vɔ nyi.
Ne le wea, Mawu ne yra o, wò ke le wɔ ma, Mawu ne yra o, Mawu ne yra o, Mawu ne yra o. Ewoe wɔ vɔa ge ɖe gbedodoɖa me. Ge ɖe gbedodoɖa me yi gbedodoɖa dzi xɔse xɔse ɖo xɔse le Yesu dzi xɔ Yesu dzi se. xɔe dzi se, eye nye amee tu na ka me, eye ŋe na kɔkutiawo, eye ŋe na kɔkutiawo
do gbe ɖa xɔ Yesu dzi se.
Yesu, amewo lé tension dɔ,
ye ne tsoka, ne, ne, ne, ne tuka woƒe afɔ, ne tuka woƒe alɔ,
tuka Tu kam le fia si ya. Fia si ya tɔ nye. Fia si ya tɔ nye.
Ne kɔkutiawo dɔlele ƒe kɔkuti.
Dɔlele ƒe kɔkuti. Nye dzo.
Nye ɖa le agbenye me.
Kɔkuti ɖe kpekpe. Yesu ye ŋe ne. Ye tso na kawo.
Mɔƒa mea gbɔna.
Pastor eja trɔ va zã ɖe ya. Mɔkɔ mawu dzi si.
be nuku yiwo gbã wo la ʋu.
Nukuvia gbã megakpɔna nu o.
Akpɔ nu kplibɔkplibɔtɔ atsi tre, ye woazɔ nukunu tɔxɛ asɔ asiwò. Dzra ɖokuiwò ɖo nukunu wa fifififiye, eye wò ŋutɔ tsã nàɖi ɖase. Wò tsã na míakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋutiwò.
Aƒetɔa ƒe ŋusẽ ele zɔ ɖem, ele zɔ ɖem le dukɔa me, ele zɔ ɖem. ele zɔ ɖem eye atu ka wò. A nukunu ƒe dzesi le ŋutinye. Nukunu ƒe dzesi le ŋuti o. Wodo dzesi o. Nukunu akpɔ ade gbɔ o. Nukunu ƒe dzesi le ŋuti o. Fiasi ya tɔnye do gbe ɖa yi ɖe gbedodoɖa me.
Dɔyɔyɔ nye tɔ o le fiasi sia.

eye gaɖeɖe dɔyɔyɔ asu asi o.
Enu nyuie ɖe le mɔ dzi gbɔna na wò.
Nukunu ɖe le mɔ dzi gbɔna na wò.
Nukunu ɖe le mɔ dzi gbɔna na wò.
Dzra ɖokuiwò ɖo Mawu dzaka si ŋuti o.
Wò yi ke le lomedzua me le radioa gbɔ ne le to dzi fifi la afi sia afi ke ne le. nèle gbenye sem.
Afi sia afi ke nèle, nɔ mɔkpɔkpɔ me. Nɔ mɔkpɔkpɔ me.
Nɔ mɔkpɔkpɔ me eye nɔ nya ɖe gblɔm na aƒetɔa. Gblɔ nya gblɔ nya ɖe na aƒetɔa, gblɔ nya ɖe nɛ, gblɔ nya ɖe nɛ. Thank you. At the middle. Thank you. At the right hand. Eye miadze si nyateƒe la. eye nyateƒe la la wɔ mi ablɔɖeviwoe.
Yesu wɔ ma ablɔɖevi. Mese nya, ewoe nye nyateƒe la. Yesu wɔ ma ablɔɖevi. Nɔvi do gbe ɖa, nɔ gbedodoɖa me, nɔ gbedodoɖa me.
all our brothers and sisters that have come to the Lord from the beginning of this program, the first day, the second day, and

Etrɔ va vɔ. Kafu kafu na ma uhu.
Mawu le nya ɖe biam wò lo be ɖe ɖe nàkpɔ dɔyɔyɔ fiasi ya
ava me na wò. Mawu vi la, míaƒe ɖela, aƒetɔ, dɔyɔla, katula,
aka asi ŋutiwò fifi la le afi yi nèle.
Esi nàse amen kpɔtɔkpɔtɔea, nànyae be ewɔe na ye vɔ, eva eme na ye. Eye afi sia afi yi ke nèle, radio gbɔ nèle, nèle gbea sem, afi sia afi yi nèle, le eha ɖe me, le afi ɖe mi le e, e, e, e, asadzi alo mi le kɔdzi, afi sia afi ke mi le, Mawu ƒe nya, ŋusẽ ƒe nya ade gbɔwò. Esi nàse amen mamlɛtɔa, nàdo ɖokuiwò kpɔ, elabena ewɔe vɔ. Eye nàɖi ɖase, eye ame yiwo le radio gbɔ mele kpɔ o la, o, ɖaseɖiɖi, nèdza ɖi ɖase. Lidza ɖi ɖase, kɔ asi ɖeka yi dzi, eye nàsɔ velia da ɖe ɖokuiwò dzi, afi yi ke dɔlélea le na wò. Amen kpɔtɔ ye míagblɔ koa? Amen ma ye nàgblɔ koa? Ye nu sia nu ado go ɖa le lãwò me. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Wòe nye eya ma ke etsɔ egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me, nègblɔ be Mawu ye menye. eye nyemetrɔna o. Aƒetɔ Yesu, ɖela, gaɖela, katula, ame yi wɔna nukunu, ewoe nye yama ke tsɔ yi va yi egbe, sɔ yi ɖe mafɔmafɔ me. Eye enu yi nèwɔ le gbeɖegbe ŋkekewo mea, enu yi nèwɔ le tsɔ yi va yia, aƒetɔ míexɔe se be nègale wɔ ke pipi la. Aƒetɔ, ame sia ame yi ke aɖika ɖe le yeƒe agbe me, nukuvia gbã, etɔkunamea, enumaƒoea, Aƒetɔ, gba kple wò ŋusẽa, ka asi wo ŋuti, eye nàyɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. E, e, ame yiwo fetome te na agbɔ, ame yiwo kpɔ le dzime na, ame yiwo woƒe afɔa etsi ɖo me ye afɔa te, ye ame yiwo woɖo woɖo vo ame yiwo akplɔ lui le wo ŋuti. Enutete ɖe le woƒe ŋutilã ƒe teƒe ɖe aƒetɔ nutete ma ne do ɖa le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Dɔléle yi ke le eme enye dɔmadamada, abifɔ makumaku kansɛ. Xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
ɖikanaku ƒe doa xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Yɔmekpe xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔle vevesese ɖe kpekpe yi ke le lãme medo gbe ɖa be Aƒetɔa newɔ nukunu, enuwɔwɔ ƒe nukunu, bena ɖe lãme nutinu ma, nutinu ma yi ke le teƒe ma e, e, egblẽ ekua, medo gbe ɖa be aƒetɔ nede agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ medo gbe ɖa be ame yiwo katã wokpli bɔ, ame yiwo akpa ɖeka tutu na wo alo woƒe ƒuwo ŋe medo gbe ɖa ƒe tsɔ ka si wo ŋuti yɔ dɔ na wo eye eƒu ŋeŋewo ne tsa eye nana wo nusẽ nusẽ ne ge ɖe woƒe lãme woatsi tre eye woazɔ azɔli le yesu ƒe ŋkɔ me
lekeke anye dɔléle wɔ ƒe ŋkɔ
lekeke anye dɔléle ma aleke woƒona nuƒoso ŋuti megblɔ nusẽ ƒe nya ɖe ŋuti ɖe agbo me
Xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Le afii, ame yiwo le radioa gbɔ, ame yiwo le wole telefoni dzi, ame yiwo le dzuta le teƒe vovovowo yewo tsaka kpakple mi kpakple xɔse kpakple dzixɔse nukunu ne va me le teƒe sia teƒe. Mawu ƒe ŋusẽ gã ne ɖe ɖokui fia le afi sia afi. Aƒetɔ ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me. Sɔ nu koko sɔ de ame sia ame ƒe mo. Ɖaseɖiɖi nege ɖe nu me sia nu me. Akpe na Aƒetɔ elabena menye be le wefɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le.
Eva me. Esu asi o.
Do ɖokuiwo kpɔ eye nakpɔ be ɖaseɖiɖi.